Fel arweinydd um, er, y gwaith gyda'r cwricwlwm newydd, um, dwi'n cynnal cyfarfodydd uh, tymhorol ar arloesi ac arbrofi o fewn yr ystafell ddosbarth. I ni'n edrych ar ddulliau o arbrofi, beth yw arbrofi, ni'n cwestiynu uh, sut gallwn ni arbrofi. Mae wedi golygu bod ni'n gallu gwneud lot o dreialu A dyna beth um, sydd wrth raidd y cwricwlwm newydd am yr yw treialu. Sneb yn mynd i gael e'n gywir tro cyntaf, ond mae rhaid jyst addasu ar hyn rydyn ni'n neud. Yn gyntaf, ni wedi bod yn gwneud carsel yn edrych ar y chwech maes dysgu a phrofiad, um, lle mae disgyblion yn cael hanner tymor wedyn ni ym mhob maes yn ei gwahanol prosiectau. uh, gyda athrawon. Mae'r dosbarthiadau yn mynd fesul dosbarth cyfrestru um, a mae chwech, mae chwech stop ar ein carousel ni a'r chwech stop yw'r chwech maes dysgu a phrofiad. A'r syniad o yw wedyn bod y disgyblion yn mynd ar draws carousel, so bydden nhw gyda fi am rhyw chwech wythnos hanner tymor, a fyna gwersi dwbl um, sydd gyda fi, so bydd tri gwers, um, tair gwers dwbl ar draws um, y pethefnos. Ac o fewn hynny, mae gen i'r ryddid i wneud bron a bod beth bynnag fi moyn o ran y remit, boed hynny'n um, dyniaethau neu um, ieithoedd neu um, beth bynnag maes yw e. Um, ac i roi y fath o brofiad i'r disgyblion fydden nhw ddim yn cael yn y brif ffrwd. Um, o ran gallu gwneud tasgau bach mwy estynedig, gwneud pethau sydd ddim ar y cwricwlwm fel mae hi ar, ar y foment. Ar ddechrau'r uned, dyn ni'n gofyn cwestiynau fel Be ydych chi'n gwybod yn barod, yy, unrhyw manteision, anfanteision, be ydych chi am wybod, ac wedyn nhw sydd yn dewis eu llwybr nhw. Fel enghraifft, ges i ddosbarth i ddechrau dy, dythyn nhw i, i wneud uh, rifedd a maths yn gyntaf, ac wedyn, um, nesa, ar diwedd chwech wythnos, maen nhw'n symud mlaen i'r nesa. Fel enghraifft, tro diwetha, wneud rifedd a maths yn gyntaf, maen nhw'n symud i, i iechyd a lles, yna Byddwn yn wneud dyniaethau erbyn y diwedd y flwyddyn maen nhw wedi ymweld a datblygu'r sgiliau yma yn y chwech maes dysgu. Mae mae e'n anodd newid y berthynas broffesiynol 'na le fel fel athrawon 'yn ni'n meddwl os 'yn ni ddim yn siarad trwy'r amser a ni ddim yn ymyrryd trwy'r amser yym 'yn ni ddim yn neud ein ein swydd ni. Wrth sefyll nôl Mae rhyw, mewn rhyw ffordd, maen nhw'n cyflawni fwy um, a na beth i ni wedi gweld trwy mabwysiadu'r strategaethau newydd yma. Hefyd, ni wedi bod yn arbrofi gyda cwrs newydd Cymru, Celtic ac Ewrop, uh, lle mae disgyblion blwyddyn 7 wedi bod yn neud, dilyn hwnna yn lle gwersi Cymraeg arferol. Um, yn bersonol, fi wedi bod yn dysgu'r uned diniaethau i ddisgyblion. Um, a ni wedi bod yn gwneud hyn ar am ddwy flynedd. Rydw i'n credu yn gyffredinol mae'r plant yn ceddu mewn i'r stafell um, gyda agwedd bach yn wahanol. Mae'n dod mewn a dydyn nhw ddim yn gwybod beth nhw'n mynd i wneud. Ti'n mae, mae fe bach fwy agored uh, mewn ffordd nhw sy'n dewis a mae, mae bach fwy o gyffro dyn nhw pan maen nhw'n ceddu mewn i stafell oherwydd maen nhw'n gwybod maen nhw'n mynd i dysgu am rhywbeth maen nhw wedi dewis. yn y gwersi ar y dechre felly yym dwi'n gweld ma'r plant falle fwy bywiog weithie ond ma' n'w llawer fwy awyddus yy i ddysgu. Ma'r ma'r ma'r plant ma'r disgyblion yn yn bositif iawn fi'n credu yy ma' nw'n achos bo' nw'n symud rownd yn amal yn neud tasge gwahanol ma' fe meddwl bod nw'n ca'l mwy o amrywieth o fewn y wers bo' pawb yn neud yr un peth. um, ond bod nhw'n ma, ma nhw cael symud um, a maen nhw'n mwynhau cael yr annibyniaeth yna, achos yn credu maen nhw'n lyco gweithio ei gilydd, mae fe'n datblygu um, gwaith llafar, mae fe'n rhoi um, mwy o hyder iddyn nhw ar lafar. Ie, yeah, mae wedi bod yn rili really dda. Ni wedi cael fel Ni wedi cael llawer o profiad o gweithio'n annibynnol, fel gyda'r gwaith cartref, gyda'r bwydlen gwaith cartref, a ni chi fel um, time management, Fel di fel trefnu amser ni'n effeithiol a mae'n sgiliau da i ca'l yn ystod bywyd fel pryd chi'n myn' i ca'l swydd a pethe fel 'na. Wel ni 'di bod yn neud fel yym gweithga- gweithgareddau anabynol mewn fel pyncie fel Saesneg hefyd fi'n neud e fel Cymra'g fel yn yr esiampl o roeddwn i'n ca'l fel llaw- fel chwech tasg fi'n credu oedd e mewn Saesneg a you know i gyd i fi neud a- g- a Macbeth a oedd fel roedd fel llawer o tasgau fel sillafu a fel grammar a pethe fel yna a hefyd yym fel tasgau i wneud gyda'r gwrachod a'u m- fel atmos- yy awyrgylch a'r yym fel teimladau a popeth. Wel ni hefyd 'di neud fel yy tasgau ble yn lle fel miss yn mynd trwyddo gwaith mae'n roi fel taflenni gwybodaeth i ni a ni'n myn- ni'n goffod casglu'n gwybodaeth hunan ni amdano fel er enghraifft yym cerdd. yn fel Cymra'g a Saesneg. A hefyd fel ma'n helpu chi achos os mae fel gweud ma' rywun arall yn y grŵp chi ddim yn deall ei yym rhan nhw chi'n gallu roi cymorth i nhw a fel yym disgrifio fel y nodiadau i nhw'n mewn fwy o manylder. Y'n ni yn treulio amser ar ddiwedd pob sesiwn pob hanner tymor yn mynd trwy broses o ll- o lais dysgu bobl gweld beth ma' nw'n teimlo sy 'di gweithio'n dda a be' 'dyn nw ddim yn teimlo sy 'di gweithio'n dda wel y'od lle ma' nw 'di elwa lle 'dyn nw ddim a yn defnyddio honi yym er mwyn lliwio ein cynllunio ar gyfer yr hanner tymor newydd. Yym. Dyw'r cynllunio byth yn dod i ben a ma'r broses yma o fyfyrio yym tro ar ôl tro a gweld reit be' sy 'di gweithio reit ma' rai' ni newid hyn yym yn d- yn digwydd trwy'r amser. Mae fe 'di bod yn wych cael cyfle i arbrofi go iawn heb unrhyw yym no heb unrhyw un yn edrych noson ysgwydd trwy'r amser yn dweu o sbio nage fel hyn 'yn ni'n neud e o nage fel 'na ma' fe fod. Ma' fe 'di fod yn wych o'r cychwyn ie fel rhywun sy'n gymarol newydd i'r proffesiwn hefyd ma' wedi bod yn wych wybod reit ma' gen i gyfle fan 'yn i weithio mas nid yn unig be' sy'n gweithio yn dda i'r disgyblion on' hefyd beth sy'n gweithio'n dda i fi. A m'd fi'n gallu neud hwnna heb teimlo heb deimlo'r pwysau 'na yym dros 'yn ysgwydd dwi bod yn fraint a gweud y gwir.